Ah, gĩthomo rĩu nĩ ndi gĩthomo rĩu kĩrathomwo ũguo rĩu CBC. Nĩ mũraikara mũno kĩu nĩ gĩthomo. Ah. Nĩ ũrugire? Mũrugaga gũkũ. Eh? Naruga tondũ ndiuma kwĩnyima mũgũnda. Na ndũkũĩ nĩ tũrathimiti tamu ũmũthĩ. Ndagũkĩũtaga kĩnjĩrĩte. Ndakĩ ndakĩigua atĩ ndakĩigua atĩ mũndũ atĩ atĩ mũndũ mũgima atĩ onaga atĩ haraihu atĩ

gĩtũnio gĩkĩ tũthiĩ Ndiko nĩ niĩ mami anjĩra ndikanaingĩre riko-inĩ. Eko. Riko rĩrĩ. Natamani ukakame.

Nĩkĩ ũrahe ndeto cia mũriũ wakwa? Ĩĩ nĩ gĩtonio kĩu gĩaku. Ũcio nĩ mwana wakwa na nĩ gĩtonio gĩakwa na ndiendaga gĩkĩarĩrio nĩ mũndũ. Kaĩ wee ũtakuona hena gathĩna? Karĩkũ? Ĩĩ mwanake ngũkora haha anyitĩrĩire nyũmba akiuga nĩ ĩragwa rĩ. Akanyitĩrĩra nyũmba? Ĩĩ a- arĩ o biũ kweli? Ĩĩ, Arĩ o Icio biũ. ndeto ũrahe na kaĩ ndiũĩ no anga ũkũhe icio na. Ũragweta wena mwana wakwa ngaigua Wee

urenda kunjira we gutio na kaundu ona kamwe wonete ga- gatari ga kawaida kari na johana Tamba ureke ngwĩre nĩ ndĩrakorete anyitĩte nyũmba. ureciria no mathako maria make Ngeciria no irakorere arĩa ake. Akoka Wee. akanjĩtia kĩhato. Akanjĩra nĩ aretirio mbuku. Hĩ? Akanjĩra nĩ aretirio ndũĩ. cukuru ndarĩ biũ ndaroneka tarĩ tarĩ sawa Niona rĩu ndakoria nyitĩte nyũmba ndonire ta atarĩ biũ ngĩ- ngĩmwĩra rĩu rĩ yethe itugĩ ũnyitĩrĩre nĩona ndamwĩrire amĩrekie ĩyo akĩone kana nĩ kũgwa akĩona ndĩnagwa mwanga anyua bangi Nda- mũndũ ũcio ndĩ- mũndũ ũcio tũgwĩka ũguo tũkũmũteithia atĩa mbere mbere twambe twĩte mwarimũ mhm. tũcoke twĩte mũndũ wĩho mũtaarani njũĩ wĩtagwo chege mhm. eh? mhm. nĩ akũhota kwarĩria kanda ĩno one kana no ĩcoke raini ĩtigane na madawa maya ĩranyua

kangĩthiĩ gathiĩte oro gĩthemba kĩu rĩ gagakarĩra na gakũrĩrie we kana kau gakwa nyendete ũguo ĩĩ kau nĩ kau to ona tondũ karĩ ka mũmwe Na ndirĩ kangĩ. gekũbatara gekũbatara gũ- gũ- gatirĩirwo kĩ mũndũ rũme gatige gũikara ũguo kĩhohehoe kire kangĩ tiga kau na nĩkĩo ona angĩgatũni ũguo mwana ũcio nĩ arenda mataro na mataro macio rĩ nĩ mataro ma ũrĩa angĩgarũrũka rä u nä wonete må må tari ĩni githĩ ndionete iria kwĩra ndionete cege ĩni na wagä te kå mwä ra nä kä o kä akä må tarä to ngwĩciria cege kĩndũ rũgũ- kiuga nĩ gũkinya rũciũ thaa Mm. mũgwanja-inĩ rĩ Mm. agakorwo haha ĩĩ nĩ ngũma- nĩ ngũmarĩria na mwarimũ ona mwarimũ no agũka nä agå ka ĩĩ nĩ egũka nĩgetha mwana ũcio ateithio ũgatonio gakwa ũkarĩa nigetha wone rĩrĩ Mm. wone gathĩna karĩa arĩ nako rĩ Mm. tondũ ndĩ- ndĩrona ndĩro- ndĩ- yani ũhingũrĩtie maitho na ndũrona we no wona o- ka- o- mũtaarani oka nĩrĩo kũmenya eh, biũ biũ biũ ũhingũke maitho nginya we Ndio, no ndĩkanyitĩte ũguo kana kau gako Eh, thiĩ na mbere na ũkanyita no cege no nginya oke Kaĩ tondũ ndĩrarwo ũhoro wa mwana ũcio wakwa nĩguo ndĩmwendete nĩ ndĩrarigwo nĩ mataro marĩkũ macio ithe aroka kũnjĩra

nwoka ĩni woka gwĩka atĩa ndoka nĩ tondũ wa Jona ndarekire atĩa Jona Jona rĩ mm. nderĩga cukuru na ndigagĩra nĩ eharĩria athiĩ cukuru acha niĩ ndimuonaga ndimuonete nĩ eharagĩria ĩĩ atĩ athiĩ cukuru agoka kũ agatinda kũ inyuĩ na inyuĩ mũngĩnjĩra aciari tondũ rĩrĩ arutani tondũ rĩrĩ mm. mwana ũcio nĩ ndigagĩra nĩ eharĩria kĩroko agathiĩ cukuru na arĩ kũ thaa ici rĩu kũrĩa thire rĩ iwe kũrĩa thire tondũ wiki ta ithatũ ndokĩte cukuru niĩ makago absent absent absent ndorĩ ciana iria ingĩ rĩ itiũĩ kũrĩa rĩ kaya atũraga kũ kaya atindaga kũ arĩaga nginya ranji kũ ona nginya gĩthomo kĩu rĩ ona nĩ kĩrarema nĩokaga na mabuku Gũtirĩ kĩndũ okaga nakĩo. Akwĩraga atĩa? Anjĩraga uma o cukuru. Ah. Eh. To wamũtũma karamu, ũkamũtũma ibuku, Aha. ũkamũtũma theci, Aha. atĩ nĩgetha oke acoke cukuru. Ndamwĩra gũtirĩ tondũ ũrandĩ mũneaga. Cirĩu rĩ, mũtũ- ndĩmũtũmaga a- arĩme na cukuru ciana itirĩmaga ma nyina njona nĩ ma ũguo nĩguo okaga akanjĩra niĩ rĩu no ndĩmũtũme kĩndũ ta kĩuma nĩguo atũraga anjĩraga nginya ibuku nginya karamu gũtirĩ kĩndũ okaga nakĩo no okaga akanjĩra mami ndĩronengere theci ngamũria nĩ ya ndũĩ twero tũkue kĩhato andũ buataga rĩu niĩ ngiuga harĩ na arutani atĩ nĩ makũmũrũmĩrĩra me- cukuru nĩ ndamaka nĩ ũhoro ũcio Haya.

Bile no igwa ũrĩa araria gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwagĩa methari ona atie kĩndũ ndĩranyita ndĩraigua o- o ngandũĩ gũtirĩ kĩndũ ũranyita ona kĩ kaya arĩ kĩ nĩ hau ũngĩagĩa noti noti Uliniambia nisi- ndepata sufuri uliniambia nisikuwa naongea Kikuyu, kwa hivyo hata hufai kuniongelesha Kikuyu, unafaa uniongeleshe Kiswahili kwa sababu wewe ni mwalimu wa Kiswahili.

Uko gold mtete. Two times two? 22. Sasa huyu ni nani no wewe na kere nyumba? No mwana ni kana gakwa. Niguo muto mutonoketie. Gaka ni kana gakwa. Nginya uramunyita uguo? Eh. Oh, uguo thina umite hau nginya ugakinya hau. Ni uguo ona ni ndethamba moko. Ndire na horo nake. Mama. Ucio mwarimu ni kuhenania hene ndage ciothe.

ndirenda kuga atĩrĩ mataro marĩa ũgũtũhe marĩa ũgũtũhe rĩ nĩmo tũkũhũthĩra tondũ wona ũtararĩ haha rĩ maũndũ marĩa ũgũcokeria nĩ ũgũkua ngoro

no mwana angĩkorwo atakũigua wega mũgũthomithia acoke agũrũke ba ũngĩenda athome na onganie maratathi kana a- o- athondekwo hakiri agathoma Ũrĩa ndĩagĩre. haya kĩũndũ kĩu kĩingĩ mwanake ũcio ũkorwo ndarutaga wĩra mũciĩ ũyũ onio mawĩra mo mothe nĩngwĩraga we kũruga akamenye kũruga ngima ĩkahĩa arathiĩ kiugũ atuĩka atĩ anga ndarona mũkamo harĩa ũrĩ rĩu nĩ niĩ ũgũthikĩrĩria okorwo nĩ ũkwenda gũthondeka okorwo nĩ ũkwenda gũthondeka mũrũguo rĩ wĩke ũrĩa ndĩrakwĩ rĩu nĩ ndĩrenda ndakũhe mĩeri igana ndakũhe mĩeri igana nyina Johana Angĩmenya kũruga atĩa? Hĩ, we wamenyire atĩa? Nyita akĩonirio kũruga. Mwana ũcio nginya gũcimba, onio gũcimba. Arĩ nĩ mũgũnda ũgeka atĩa? Ndio baba. Angĩtheca na theci. Eh? Ũ- Ũyũ nĩwona mũtumia ta aya? Mm. Ithe wa Johana? Mm. Magire kũrorwo mũno Mm. nĩgetha mathondeke mũciĩ we. Ngwĩciria atĩrĩrĩ. Chege. Eh, mũtumia ũyũ rĩ,

naye nduoka ona mwana maita maria maiki Afu- asiyefunzwa na mamaye funzwa na ulimwengu nwanyita hau angĩaga gũthomithio nĩ mũciĩ athiaga gũthomithĩrio barabara ũngĩenda hũrwo oragwo ĩ ũngĩenda agũrũke onganie maratathi ĩ kana mwana wakwa tũre mwega ndĩke mũnyitĩte ũũ angĩkĩũragĩrwo ku haya nyamũ ĩyo anyuagĩra kũ ahũthagĩrĩra kũ wĩ nake na niĩ ndirarega wĩ nake ahũthagĩrĩra haya gĩthikĩrĩrie mm. mũtĩ ũrũngagwo ũrĩa mũnini na ũngĩgonyoka

mũrũguo ngũkwĩrĩte atĩrĩrĩ Mhm. ũmũhe mĩeri igana ĩrĩ mĩeri ĩrĩ ĩĩ nĩ ũguo nĩ ũgwĩtĩkĩra nĩ gwĩtĩkĩra Eh? nĩ na nĩ kũmwĩta rĩu ĩĩ Mm, twathi nake mĩeri ĩrĩ mm, agĩũka hau okorwo mwana ũcio ndagakorwo acenjetie ĩĩ, nginya kiu ũrauga ndoĩ kũruga agakorwo agĩkĩruga ĩĩ. reke ndĩmwĩte amwĩte o rĩu johana

ĩno tũitũ ikaikarange nake rĩ nĩguo kakwĩre nĩndetĩkĩra kĩrĩa tũkwaria na itha wa johana no mwana ũyũ mona twarĩkia indo ciakwa nĩ ũgeka atĩa akanengera kana atĩ we johana ĩni rĩu ũthiĩ woe tũkuo twaku twĩke atĩa ndũgĩthikĩrĩrie ũthiĩ woe tũkuo twaku twambe tũthiĩ tũgace tũthiĩ tũgacere nĩguo ĩni nĩgetha maũndũ mothe ũkĩmamenye